An toull-preñv.
Un danevell gant Yann-Claude Ruyette.
En Danemark, revez ur journal ez peus savet Heler ha Bontau war gourentañ ur vro evit leuskel ur loened o zreuzañ dizañjer. Ha Ponteu-Frank, douar ha struj àrne. Ne chom d'ober ur loened a golltar da gêret warnañ nag a banneloù-hent ouzh Itouraing. Fin-a-walc'h int evit gouiet petra ober evit monet en tu all. Gwir-all eo eo un doare-hont ur lod ag ho bro ivez, kent hounañ bout bet rannet e meur a damm. Ouc'hpenn un avalaouer Ouc'hpenn ur broc'h ha ne ouier ket pet minoc'h zo bet flastet é klask treuziñ an henteu bras-se da adkavout o familhoù chomet tu-se. Bremañ a-wel e c'hello ar re a zo chomet bev monet dirisk betek anv. Ur pont, ya. Kontant e vez bet Marselina kavout ur pont evit monet, hi ivez. betek ur bed hont ma oe he gwaz-Yvonne bremañ. Partiet e oe anezhañ bleso, en un taol. He galon a oe peulc'het dezhi. Ha setu-hi a-c'houde hec'h-unan en he zi goulle. Hir an deiziadoù ganti, hep he Yvonne karet, hiroc'h ur gouiañ c'hoar, hag e miz Genver e oemp hepken. Donet eo re soñj teuiñ ag ur livadur Jérôme Bosch e tiskoagn unan bennak e tec'hed harpet get e êl en ur riboul bras war-du ur splannder bleurlutus er penn arall. Soñj he doe ivez ag ur paer he doe lennet a-zivout tud disklêriet marv-mik ur vez ur skiant ha dezhi e vev en-dro dic'hortoz. Tout e lâren o doe gwelet ar riboul-se lan a-c'holoù hir penn-arall anezhoñ. Mes ne ouentcho bet tre betek du-hont hag ur mister bennak e oent deuet en-dro. Mes ne ouentcho deuet Yvon en-dro, ha diaes e kave Marselina atav. Ker ober n'helletcho parat doc'h ur soñj eus-se a zonet aloubagn e hini. Hirvoudañ a rez, welet a rez ne vez ket mui eürus 'vel e-raok. Un noz-se e huneas. Aet e oe da vale en ur gwedeg, ur gwedeg ma ten da vale enni lies a-walc'h, e gwaz ha hi. Souden, en ur frankizenn, setu ur riboul bras digour dirak se ha splann-bras ur penn arall anezhañ. Ne teu gwir. Ah dam, me ne zeuñ ket en-dro, a lâras Marselina dioc'htu a voer uhel. Ha hi ha monet gant ur riboul hag he tec'het hard e ribac'h. Ha tamm perak bet oc'h bet a laoske-hi war he lerc'h. Un dianav ur roch ac'hanougn. Ya, setu ur perzh soñje-hi. Faoutout a rae dezhi gouiet e-menn e oe white he gwaz. Da betra dezhi chomel a-dreñv, goude oc'hpenn hanter-c'hant vle a garante ? Karante solut ha dous war un dro. Ha ne oe ket bet traoù all dezhe er vuhez-se a oe bet ouc'h hani betek marvig gwaz ? Splannoù all e oe chomet hini fenn oac'h un dechetañ p'he doe spurmantet Yvon a-bell. A-benn he doe santet un nioul he lugerniñ hag he toemmet en he c'halon. Mes tec'het a rit bremañ Lan a Vudjon er riboul hir. Du-se pell e wele ur splannder-se juiv atav, ur mister he doe lakaet hini soñj Toullagn hep dale kousto pe gousto. Ha tec'het a rae, ha tec'het a rae. Mes pell e chome ar splannder atav, seul-vui ma yee a-raok, seul-vui e seblante Tuilin ur golaouiñ foñs ur riboul. Petra a soñje-hi get un touell ehon-me? Ha setu dait aon dezhi, aon bras bout oblijet da geret e riboul da Virvichen, hep gellout tic'hout ur splannder-se, james. Neuze e sellas a-dreñv. A-dreñv e oe teñwel, du-poch ha du-pod. Kollet e oe bet ur bed koc'h, un anne he doe dilezet ne chapel zo war, ha dibosupteiñ bremañ tizhout un anne nevez. Chetuiñ kollet net, e-unan etre daou ved, evit ur beurbad e-lec'h. Huchal a ras, ur c'hi abominabl ha ni ur blez kouezhet en un toull-trap ha toullgofet hir foñs gant ur peul beget lemm. En un taol e welas Golow e penn ur riboul lec'h ma oe noz tuchant. Petra zo, Marselina ? Ur gwalunez ho peus graet ? O santez a lâras Marselina diguas, huniet 'meus e oer marv, ha klasket em boa monetoù-heul dre ur riboul kavet ganin er roued, ha gollaoukrioù dreistnaturel er penn arall anezhoñ. Kredet em boa e oer marv tuchant ha bihour bremañ etre ma divrec'h. Kredañ n'eus ket gouiet kredapl. N'eus ket ur marv met un tremen, un tremen anabatet a lâras Yvon. Piv zo biv ha piv zo marv ? Lâret-eñ Marselina.